Salam, hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşy ýaly, bu gün hem men siziň bilen örän gyzykly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günki mowzumyza geçmezden öň men sizden şu kanala agza bolup laýk basmagyňyzy we bolsa bir sany teswir ýazmagyňyzy uly haýyşt edip soraýaryn. Onda näme? Geliň indi şu günki wideomyza başlalyň.

Bu günki mowzugymyz syýahatçylyk hakynda bolar we bu syýahatçylyk mowzugy birnäçe bölümden ybarat bolup, dünýädäki köp ýurtlar we ýerler hakynda giňişleýin gyzykly we peýdaly maglumatlary berer. Syýahatçylyk hakyndaky wideo seriýalarynyň sanawyndaky ilkinji ýurt, Polşa. Polşa Merkezi Ýewropada ýerleşip, umumy tutýan meýdany 312.696 ini dördül metrdir. Umumy tutýan meýdanynyň 98 bütin ýüzde elli iki göterimi gury ýerdir we bir bütin ýüzde kyrk sekiz göterimi suwdur. Merkezi bölekleriniň köpüsi tekiz bolsa-da, hem deňize çykyşy, hem-de daglary we başga ýerlerde köller, derýalar, depeler, batgalyklar, plýažlar, adalar we esasy bölegi-de tokaý bilen örtülendir. Howa şertleri hakynda aýtsak, demirgazyk-günbatarynda okeaniki suwugrak howa bolup, günorta-gündogara ýuwaş-ýuwaşdan ýyly we kontinental howasy bardyr. Tomus adatça yssy bolýar. Käwagt on sekiz, ýigrimi, otuz we otuz bäş derejä çenli ýetip bilýär we gyşlary hem gaty sowuk, esasanam demirgazyk-günbatar taraplarynda. ýa-da plýus üç ýa-da minus on bäş derejä çenli baryp bilýär. Kartada görşüňiz ýaly, Polşa demirgazyk günbatarda Litwa we Russiýanyň Kaliningrad welaýaty bilen, gündogarda Belarus we Ukraina bilen, Günortada Slowakiýa we Çehiýa bilen we günbatarda Germaniýa bilen serhetleşýär. On alty sany administratiw bölekden ybaratdyr we ol böleklere polýak dilinde woýewodstwo diýilýär. Paýtagty Warşawa şäheridir. Polşanyň ilaty otuz sekiz ýarym million adamdyr. Polçanyň ady Liçit atly günbatar slawýan tiresiniň sözi bolup, ple ýa-da pole we poleniýen sözlerinden gelip çykyp, tekiz meýdanda ýaşaýan diýen manyny berýär. Onunjy asyrda Piast dinastiýasynyň ýurdy dolandyrýan döwri hristian dinini kabul eden bütewi bir ýurt hökmünde tanalyp, başlan Polşa birnäçe taryhy wakalaryň şaýady bolupdyr. Geografiki taýdan Orsýete ýakyn ýerde ýerleşýändigi üçin günbatarly ähli Orsýet bilen söweşen döwletleriň urşuna gatnaşmaga mejbur bolupdyr. Şol uruşlaryň iň agyry-da Ikinji jahan urşy bolupdyr. Sebäbi Polşanyň bütin territoriýasyny faşistler basyp alyp, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Maýdanek we başga-da birnäçe elhenç konslagerleri gurupdyrlar we şol konslagerlerde millionlarça adamy ýok edipdirler. Ikinji jahan urşundan soň kommunistler bilen mejbur ýagdaýda bile bolmaly bolan Polşa wagtyň geçmegi bilen özüniň doly garaşsyzlygyny alypdyr. Geliň indi birazrajyk şu günki güni hakynda gürrüň edeliň. Şu günki gün Polşa ykdysadyýet, senagat, biznes, ylym taýdan ösen ýurtlaryň biridir. Polşa.

Polşanyň günortasynda ýerleşýän Krakowdyr. Ol özüniň aklyňy haýran ediji daglyk tebigaty, taryhy binalary bilen her gelen turistde ýene-de gelmäge höwes döredýär. Keramatly Florian derwezesi, Keramatly Mariýanyň bazilikasy, esasy meýdançasy we başga-da birnäçe gyzykly ýerleri her gelen turistiň aklyny haýran edýär. Ondan başga-da, Polşada owadan şäherleriň biri Lodz, Wroslaw, Poznan, Şetsin bardyr. Eger siz deňiz halaýan bolsaňyz, onda Gdansk şäherine gidip bilersiňiz. Bu taýda owadan plýažlar, deňiz kenarlary, gezilýän ýerler bardyr. Polşa nädip gitmeli? Polşa Ýewropa Bileleşigi ülkesi bolany üçin Polşa gitmek üçin Şengen wizasyny almak gerek bolýar. Polşa gitmek üçin Ýewropa Bileleşigine degişli bolan islendik bir ýurduň ilçihanasyndan wiza alyp gidip bolýar. Mysal üçin, Polşa gitmek üçin hökmany suratda Polşanyň ilçihanasy diýen bir gürrüň ýok. Siz Litwanyň, Estoniýanyň ýa-da Italiýanyň ilçihanasyndan wiza alyp hem Polşa wizasyz baryp biläňiz. Sebäbi siziň şol Ýewropa Bileleşiginiň ülkelerinden alan wizaňyz Ýewropanyň ähli ülkesinde diýen ýaly geçerlidir. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzyň soňuna geldik. Eger şu wideo göwnüňizden turan bolsa, agza bolup, laýk basarsyňyz diýip umyt edýärin. Siziň bilen indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!